kure nawo panguva iyo takusvika munguva yekuti tinzwe shoko rinobva kuna mwari risati riri redu asi riri rinotoita kuti tisvike kwaari regai titange nekutaura kanyaya kadiki tisati tatanga kuparidza pano kanoita kuti vaparidzi vazomire vafundisa varamba vari pano is a true story but a very sad story pane mwana akashaika muna machi the sad part of this story ndeyekuti mwana akazvarwa ari hiv positive vabereki vakagara nemwana havana kubvira vaudza mwana kuti ndo state yaari nekuti mwari pakazvarwa akazvarwa ari hiv positive asi mwana haaiziva kuti ndo zvaari so asvika paeji yekuti mwana akanga akubvunza vachiita zvekumupa mapiritsi vakabva varegedza kumupa nekusada kubuditsa chokwadi chiripo kuti kondishini yemwana yakaita sei so mwana anozopinda mucrisis mugore rino munana january topanopinda mucrisis mwana aenda kuchipatara matesti anoitwa maresults okuda vabereki vagara vaiziva nyaya asi information ino haibva kumwana nekuda kwekuti mwana haana kuitwa kupiwa access kumedication Mwana zvakamukunda nekuti nguva yanenge yarebesa mwana asingapiwi medication yemunhu anenge ari hiv positive so mwana anoshaika kana tine vakadaro ari mukati umu ndakuti ungoziva kuti hakuna muroyi anodarika muroyi akadaro iwe wakabereka asi ndounouraya zvakaya so mukaona wafundiswa ri panapa wakafanana nevabereki vadikani Kunyangwa vhangeri kana ndosaka mjeva tatamira pano hatinyarari nyaya dzinofana kutaurika. Tinodzitaura kuti mangwana kana zvichinge zvozoitika tinozoti pedu takapedza. Chasarira iwe kufuga nekuwarira. Nyaya ndokufamba nayo pano kuna nofarira musoro weshoko. Ndikuda kufamba nenhau yefaith. Faith is an act to unlock your blessings. Faith is an act to unlock your blessings. Ndafara kwazvo pananga tiri pagrupu apo tina vachihuri pagrupu ranga tiri tichidzidza mukati mepipiara wiki rino retiri ndikati mharidzo iyi watofamba nemairi changu kunopedzisa chete nhau iri pano so ndichafamba nemodhi iri moderate yekuti tese tinenge tichiflowa zvakanaka tinzwisi munyatsonzwisisa shoko riri panapa munguva yatiri yetiri panguva yekuti tigadzise ukama hwedu zvakanaka pakati pedu isusu nhengo nevafundisi wedu nekutendana ndichiappreciatane tichienda takadaro so ndafarira kuti ndisimudze nyaya iri kubhuku ramadzimambo rwechipiri pachapter 4 so ndisati ndapinda panhau iri papa ndakutanga ndakutsanangura chinhu chinonzi faith muchidimu faith kana tikutenda tiri kutaura kuti kudera mune chinhu chausati waona ndoyo ndingati faith muchidimu uri kudera mune chinhu chausingaoni kana chausati waona akuchidaira kuti chichazova ndizvo naye Ndoenda pamberi ndichiedza kutsanangura pane chi chinonzi faith. Tikatora kubhuku ra Revelations ndokunoprenya kunzi ya the alpha and omega. Ndomaverengera tinoita kana tiri English. If you go to a, kana kwava kuchihebhuru nekuti this English was translated from Hebrews. Ah, Dr. Nozvibatsira kana tichinge tazopotsa. In Hebrews they read from the right to the left. Saka anotanga it's omega. wopesana off rundidzo zvakanaka so isusu now kana patitsanangura chinhu chinonzi faith tiri kutsanangura kuti unotanga wachibata you see the thing in the future before you touch it ndosaka tiri kuti we begin from the end tinotanga naomega tichidzoka kunani kuna alpha so this issue da kuitsanangura ndichibata the reason ndairevisa kuna timothy uh, second timothy chapter 2 pavhesi ya 15

So ndakutsanangura word rakanzi divide. The word divide was uh, raishandiswa nema-ancient Greeks pacivil engineering by constructor maroads. So when they mean divide, what they would do, vanoidentify kuti road yedu yoenda kuti any point ndiye vaitanga vaidentify waidenifaya kuti rodhi yedu isu tida kuti inobudire pachi parare hospital handiti ka wanonesa mak waisa mak uchitasa tiri kubva kupi tubva pano pacranbon pachiche cranbon then whatever baria iripo they will deal with it kuti wanosvike kupi parare hospital muri kuibata zvakanaka chatanga ndechiko tiri kuda kusvika tochitanga kuchigadzirisa kuti tomasvika sei so isusu sevana vamwari kana sekirege what we do is we see what we want to achieve in life before we do it ruchibata zvakanaka so you see it in the future then you start strategizing and acting upon it so that you achieve there Hallelujah. Chekutanga kuzondida kuenda kwamutare. Wazondida kuenda kwamutare. Wakuchizoti bhazi lokwirwa kupi? Ndinofanira kuenda nemari kuti uende kwamutare. Haungofanira kuenda pare pare usikazotoda kuenda kupi. So muKristu akangwara munhu anorongeka. Ndikutsanangura chinhu chinonzi faith bana. Could you start by seeing it in the future? Then you start acting upon it. The reason why uri kuendesa vana kuzvikoro, the reason why vana baba vari muno vari kusitadha, vana mai vari muno vari kuenda kuzvikoro, pane chavakaona chavari kuda kuachiva, saka makuita act upon it. Muri kuzvibata? Right. Kutsanangura chete kuti munyatsonzwisisa kuti chii chinombonzi kutenda kwacho. How do we act? So hope is a goal setter, but faith is a goal getter. If you keep hoping, you can never get anything. Muri kuzvibata zvakanaka? Haleluya. Wari kufamba neni amen. So ndakuchipinda panyaya yangu ndira kutsanangura pano. Ndakutanga nekuna madzimambo tsanangura vhesi ri pano. Tine muprofita anonzi Elisha tese tinomuziva. Pari kutsanangurwa nhau yemukadzi veShunemi. Ndafara kwazvo nekuti shoko harina kutaura zita rake. Rangotaura kuti mukadzi weShunemi nekuti mumwe nhasi aizondirambira muno achiti ini handisi mukadzi wedu, handisi nenhingi. Zvino shoko raNathan harina kutaura kuti ndiani. Tese tiri kukwana mubraketi, whether ndi mufundisi, whether inhengo wakagara pabhenji, tese takafanana, tisu tiri kunzi mukadzi weshunemi. Zvinonzi mukadzi weshunemi vaiona munhu waMwari achipfuura, kakuti mubati nyaya zvakanaka. Amuona achipfuura zvinonzi akamugombedzera. Haleluya. Aiona achipfuura nenzira asi chaakaita ndechekuti akaona kuti uyu munhu waMwari. asi kuti azive kuti munhu wamwari zvakatangira pakumugombedzera nekuti kuti uzive munhu unenge wamusvitsa padyo newe chimwe chiri kubuda panyaya ndechekuti mukadzi uyo akanga ari right reposition nekuti akanga ari panzira yekura nemuprofita wamwari Hallelujah. Pano tina vaprofita vatakapiwa naMwari pano. Tina Dr. Reverend Mashinga na Reverend Chikuni. Prophet zvinongorewa izvo kuti munhu anotaura shoko raMwari zvine simba. That's a prophet. Zvimwe zvekuda kuzodza kuti mufiri zvine matomati pai. Rimwe racho rakatsemuka rimwe rakasati raiva. It's another story. But a prophet simple definition kungoti iyo. Speaking the word of God with the power. Hallelujah. So mukadzi weshunemi anogombedzera murume anonzi Erisha. Oona zveshuwa kuti uyu munhu waMwari. Anoenderera mberi aperere pamukupa chikafu chete. Anoenderera mberi otaura nemurume wake. Oti ngativakirei munhu uyu kamuri pamusoro peimba yedu. Hawaperi pakuwaka imba chete, vanotsvaga nemubhedha, vanotsvaga nepekugara, vanotsvaga nemwenje wekuisa mukati meimba. Haleluya! Vari kufarira chiverengo ichi, ameni. Vari kuchifarira ndati ameni. Mukadzi weshunemana kusarudza Erisha chete asakatoda zvese nemuranda wake anonzi Gehazi vaifamba naye. Paiva chikafu vaiva toda kuti mufundisi tinopa mufundisi chete mai hatina basa nawo tinongoda mufundisi wedu chete. Vakatora zvese namai wacho padhuze. Muri kuizwa zvakanaka nyaya iyi. Kana wakuda kuzwa sango kuzwa nechii nemashizha aro. Ndo nawe yakaita nemukadzi wechuneni. Wafamba nyaya inozosvika pakuti muprofita adya aguta anakirwa adzirwa Anosvika paanobatikana, paanodzamisa ndangariro kuti mudzimai vachiita zvizhinji zvakawanda pano. Giyazi ndomudana uyu pano, tinzwa kuti tingamuitirei. Uri kuibata zvakanaka ine kweri kubva asi ine kweri kuita sei kweri kuenda. Haleluya! Unobata munhu wamwari kusvika panosvika pakuti anobvunza kuti pano ndinonakirwa nazvana guta ndingakuitire chindingakuitire pano mukadzi anoti inini zvangu zvese zvakaringana dakuti muzwisise mazwi anotaura kuzvininipisa kudai pane mukadzi kwete kuti hapana chaida kuitirwa nemunhu wamwari asi akaratidza kuzvininipisa sezvamunoita muchinge mashava kuti tokupai chikafu here pane kakurambirira hakusi kuti hakusi kuda chikafu asi kakuzvininipisa asi muchichida henyu haleluya asi ukazozviitira manje kuda ane kubatura advantage anhu vanoti havasi kuchida musazorasisawo vedai anenge amboenyepera kuramba nhau iripo kuti ari kuzvidzikisira chete ndizvo dai haleluya So, anonyepa anozviningisira asi Gehazi anobva akuva aidhenifaya kare. Chandira kuti munzwisise ndechekuti munhu waMwari ndeErisha pano. Hapana kuti vachiprofita, hapana kubvunzwa denga. Gehazi muranda, vanhu vari mufundisi novanoti aiwa, baba vanoda kudzimbo rakati ravainaro. Hallelujah. Waunogona kusarudza kuda kusiya pasaidi anogona kuti ari ari kuona nyaya yacho waomesa pamberi kuti nano ndiye achaiona anogona kusaiona haleluya erisha kuprofita mwari akazvibvunza kuti tokuitirei otosvika pakuperwa kuti tomuitirei asi muranda anobva kuti aiwa pana hapana mwanakomana pano Haleluya. Nyaya yatangira kupi? Nyaya yatangira pakuti waona munhu waMwari wobva waita zvinoda kuti zviitwe. Nekuti Mwari atipa maresources aripo pakuti tishiye nevakatikomberedza. Haazi kuti uchengete uri wega. Taita dambudziko remaKristu ari pano nhasi. Anoti anoenda paservice station pesa fuel tenge kubvazara kuvaita nekusheka asi dambudziko raita kusvikobva apaka motikari yacho kumba mangwana anoda kudzoka nayo zvakare achiti yekukusha kuenda nayo paservice station oti atinidisa imwe fuel haleluya vakarukangana kuti zvirima hazvina kushanda ndomakristu etinawo mamwe nhasi vagere kuno anoti every sunday chaanoenda kuti mwari rambai muchingondikomborera rambai muchisimudzira mhuri yangu haleluya asi wakapiwa pfuma namwari anongoona zvingoripo zvakakufanira zvese zvingori mumba mako hapana kana chimwe chete chabuda anoisa papi spesa hapana vadikani in order to refill it must be empty Mukona kune nyaya kweri kuenda. Mukadzi akaziva kuti ndikaona munhu wangu ari ndomuita zvinoda kuti zviitwe. Aishandisa marizosi anga ainawo. Kusvika kuti zvinondobata munhu kuti ndochimuitirei munhu uyu. Muporofita ndopaanoti gore rinouya nenguva ino uchange waane mwana. Zvinomboita sekuseka nekuti Handina kumbozwa kuti pakati mashindo ndemunamata. Mazwi chete akangotaurwa nekuda kuzvitunga zvaitwa kare. Act of faith yamai ava vakanga vaipedza kudhara. Iwo ndo vakaita munamato chakanga chaapo kwanga kugamuchidzwa chete munhu wamwari akanga akungogamuchidza. Sazvinoitika pana Hana, Hana munamata ega. Eri chake kungoti chawakumbira enda mwana kuitire zvako. Ameni ndameni. Zvino iwe kana uchiuya muno uchizogara pacheya wamira kuti ndichaitirwa zvose namufundisi zvakapera uri kuirasa. Mufundisi anongomira ungoisa chidhindo pane zvawakumbira. Haleluya. Ameni and ameni. So nhau iri pano ndika ndayakuda kuti tisimuke. So nyaya iri papa ndosana inhau yerudaviro kuti mukadzi weshunami akadeera kuti ini ndikaitira munhu uyu zvakanaka mwari anondirangarira chete pane dambudziko randinaro. nekuti panguva iyoyo kana usina mwanakomana waigona kuwerenga nhaka ino yokusiyira nhaka isasirwa mwanasikana so changa chakashota mumba mavari mwanakomana haleluya asi haaendi pamberi pamwari mukadzoshinda machiti mwari ndipe mwanakomana anoona munhu anoda kuitirwa chinhu omuitira so mwari aigona kumupa iye asina kupa chakanga inacho thats an act of faith tiri kuite nemari dzose dzinawo vadikani amwe tinozonzwa aya matestimony munokundisa mwe munozonzwa aya matestimony musafunga kuti kuda munamato vekuda kunzi kuda kuti mungoziva kuti kumba kwakanga kune thousand us yakanga iri pasi pepiro asi mbavha dzakaya dzikatora usiku Haleluya. Asi hamuna kana zuva rimwe chete mukaenda kufinance pamunoona kana dhora hesi rakabviswa netaipi. As proof nekuti Mwari pane zvavari kundiitira. Tinozongonzwa hwaumbo hwechisisipo asi chiripo hapana kambobvira zviziva kuti chiripo. Hallelujah. So Mwari zvaanotaura kuisa mukona mudikani, wozouya kupupura chisisipo chinhu chacho. Kana uchigona kubirwa uchipfurira mberi nekurarama usingarari nenzara What more kana uchiita chekuba wega. Hallelujah. Nekuti panguva yaunoita release uchiburitsa there is also another hand which is bringing some more unto you. Amen and amen. So the moment younochengeta zvinhu chizvitinga zvangu you are locking blessings to come your way. musashamisike nevanhu munoona mwari achiramba achiropafadza mofunga kuti vane manyawi muchechi pakanzi chakati aripo hamushaise ndirake riripo pakanzi chakati achiita chikonzero isidi ari kudzorera kune muridzi muridzi anoona anobva itawo ahandbag haleluya regai ndikupe muenzaniso unowu tine vanhu vakazara muno muvane hama dzimwe dziri kumusha uku ndovazopa muenzaniso vazhinji taimbova nematv egotsa aya ndizvonai bva kwazoya yakanaka yanobuda dhizaini dzakanaka mukati medzimba ari flata asi usisina tv kuti uitengesa inetsa kutengesa nekuti munhu wese ari kuda seari koflota hova ndakafunga pamwe munhu ari kumusha kuti regai ndokupowa asina tv munozwa pane nyaya yacho asi tv yakatadza kuno inosvika kumusha nechikonzero chei wakatarisa kumusha kuona magetsi hakuna kana funga chai hawana saka wapa tv inenge iri nhamo yekuti vanozoona sei tv yacho muri kubata nyaya izvi muri bata zvakanaka so giraundi rina kunaiswa chinhu rinofanira kunge rakagadzirika kuti rinonorisiva chinhu so munhu ari kumusha pamba vazoiswa ya two kgs yeshuga kwakuombera kwakutenda kuti imaita basa asi kukusaziva kuti aya mavhuruvhuru emakomborero anga anofanira kuya akakwana haleluya chikonzero giraundi racho Kana kuti kubafu ya TV hakuna magetsi. Saka TV haigoni kuzonosvika nekuti magetsi hakuna. Asi takanga zvinhu zvoti mokwanisa kushandisa ishuga. Saka kunozosvika ya shuga. Saka tine vanhu vakadaro vari kuno kuti Mwari ane makomoro makuru ana kuwapa. Asi noda kwechikonzero cheenvironment nemunhu iye Mwari haagoni kusvitsa. Zvakapana chero mufundisi nhasi tikavapa PIC pana tikavapa private jet. Mubvunzo takada kuzvibvunza nyakuti vakunoitenga mari irimo. Ndekuti vanozoibhatisa payo vanoipaka pai ndege yacho. Nekuti havana airport because kuita private jet unofana kunge pari nekombita sei. Paunonoimharisa pane runway yacho. haleluya so zvimwe zvinhu zvetiri kuwana tiri kuotekwa zvikurira mwari asi ndamisiwa zvakashota nekuti ground rina kunoreceive harina kuita zvakanaka so shoko rangu kunyanya mangwanana ndiri kuti tira kusimudza rudeviro rwedu kuburikidza nekutenda haleluya uri kutenda nei nezvauinazvo mudikani you appreciate the next person to you Through what you have. Give what you have empty so that you be refilled. Hallelujah. Wari pano amen. Kana waona zvinhu zvisi kufamba, kana life yako ichomba hazvisi kufamba wadika. Ndatidzoka pa drawing board. Wotarisa kuti pagore kana pane zvaunowana vanhu vangana kuti zvavari kuwanawo. Sweat yako iri kushaiwa nevanhu vangani pa life yako. Kumwe kwakanzi kuchimanimani kwaita disaster. Haana kana sendi rakaita. Pakanzi ofari chaiyo haasimo. Kukanzi appreciated worse. Kana kuchechi kwacho hauyi. But the same person akanzwa kuti kuri kuuya vana tadeliverance vaya vanoita kuti mucheme nemadhimoni ame achimhanya kuti you need deliverance let me tell you you are wasting your time because you are seeking something chose kuita work upon unanonyora test asi exam unanonyora test but malessons achese wakajama mabhuku ada kuverenga una kana one rawakaverenga so hapana chinoitika Ndosaka muchizoona chikonzero chekuti pese panouya nyangwe akunyepera nedeliverance the same person anongokudubuka ndiye munochita nanga achinokudubuka haleluya nekuti nzvimbo iri kudzimwa dhimoni haisi kugadzirika kuti dhimoni isagarepo zvinodiwa kuti zvinge zviri mauri hazvisi kuzadzikisika vadikani so isusu secheche yamwari munguva ino yetiri tiri kuti wadikani let release what you have to attract more to come our way ngatifanane nahana ngatifanane nedhumano dzare pai mwari kana achiunza munhu kwamuri patakaunzirwa wafundisa vadikani hazviri kuti takati nazvo zvekuvatenda vachikuti asi mwari aiziva kuti

ndinotanga kutarisa kuti mangwana ndinozodyei since ndane the last portion iri mumba zvino ndikaita release wati ndinorarama nei mangwana ndopane nyaya yese ipapo kuti faith hatina vadikani tati rudaviro kudera kune zvinhu zvetisi kuona we are believing in god kuti itai ndikadhidisa zvasara izvendinazvo for two days iye akambondipa u deliver more to me halleluya amen and amen so let's turn our mind let's turn our focus from our personal beings tiise kuna mwari as the provider and the source of everything shoko ramwari chikuru chaakutikurudzira is giving you love one another you cannot say you love one another if you don't give So giving is an act of faith. Tithing is an act of faith. Tiri kuzadzikisa tiri daviriro kuti Mwari, if I do this, you do this for me. Mukibata zvakanaka. So isusu as a church, ndauya kuzoita raise the standard panapa wadikani. We want to go into dimensions.

Asi akanzwisisa kuti ikonomi iri kubva kupi iri kuenda kupi. We are so much worried but the Bible is teaching us kuti nyangwe zvakadaro we must keep our faith up high because he is the provider of everything. I once asked someone kuti vonditsanangurirawo kuti Are you able to manufacture a hand like this one? Rinoita seunhu. Akati I can't. Ndikati so why you not believe in God? Akagadzira ropa, akagadzira the whole body yako isina mumwe munhu anogona kuti hakuna kana any physical person anokwanisa kumanufacture a hand. So why not you believe that God can solve the problem? Hallelujah. amen and amen ndinonzwa kudzamirwa ndikani if i look at people tichitenderedzana musoro tichidumana musoro tichiisa focus yedu pane one tichaisa focus kuna mwana which voice are we hearing which voice are we listening to mangwana nana mzora nasi That's my major question today. Voice rino nyoterera nderipi? Ndikuti wadikani ngati simu dzei rudaviro rwedu. Let's raise the standard. Let's use faith as the focus to achieve whatever we want to achieve. Let's use faith as the cardinal point. Kuti pane chose chandinoita ndinoshanda nerudaviro. Hallelujah. When we start to give, we expand in faith. Ukaona munhu asikagoni kupa nerudaviro hapana. Faith is zero. haleluya amen and amen ndakuti muzive chinhu chawadikani mwari anotarisa zvawaita iwe haatarisi zviri kuitwa nethe next person tine vanhu vane dambudziko rekuti anotarisa but chamboitwa namufundisi wacho chii chaida kuti nditende Mwari haatarisi izvozvo. Ndinofara kuna Isaiah 54 pavhesi ya-1. Anotsanangura shoko richiti, Fara iwe ngomwa usina, nekuti kwauri kuchaya chi zvizhinji. Chiri kutanga kufara, zvira kunzi tichatanga ndaudza vana kuti ufare. Zvanzi tanga wafara, be happy first. So the word of God is saying, appreciate whatever comes, comes after. Haleluya. Amen and amen. Muri kuinzwa nyaya here? See it in the future and wait upon it. Do your part. God will do his part. Zvinoda kupedza yese uri one. Kuongorora si economy ubva wakakuleta ubva waita midzi dzese ubva wapedza wega uri one. Always leave an allowance for other people around you. Always leave allowance for our parents, for your next door, for all those who are in need. Nekuti Mwari ane blessing yaada kuudza kuna wewe. Hallelujah. Amen and amen. Kunyange Sauro akanga asinganamati, waienda kunotsvaga mbongoro dzadarasika, waudzwa kuti kune munhu waMwari ariko. haana kutanga kubvunza zvechokwadi anoona here kuti kokoro dziri kuona haadzioni chaanotanga kubvunza ndechekuti chii chetinacho chetinondosvika nacho kune muranda wamwari haleluya chii chetinacho chetinondosvika nacho kuti kwasi kuti unlock the blessing yechiri chetiri kuda zvino dambudziko rako neni nderekuti toda kutema chete asi kudiridzira mumango wacho kuti ukure mango dzacho dzivemo hatidi Gadzimai vaini ndinotema. Watema zvako zvanaka. Haleluya. Asi chinodiwa nemuntu kuti upereke mango wa dash atiri kuti tichiite. So that's the challenge that the, that's the challenge yatakapuwa naMwari. Kuti I've given you these people. I've given this you opportunity yekuti ndione kuti munondida here vanhu imi. So anounza benzi anouya through people, through our pastors. Hallelujah. So we are being tested by the God. How many times have you failed? It's not about how much, but it's about the willing heart and the effort yauinayo. Pane zvizhinji Mwari zvanoda kukuitira. So the word rakambosanangurira rekuda second Timothy chapter 2 verse 15 rekuti divide. Zvere kuri wose kuKristu, you must equally share everything zvinodikanwa muimba yaMwari.

What will happen is depends on the mighty God. Hallelujah. Amen and amen. So this is the challenge that I bring unto you. Uh, watende pano pa credit card. Kuti Mwari anochida vadikani. But ndakatarisa God is not looking at the economy. But God is looking at you and saying you are not moving. Amai hamusi kufamba. Mukoma hamusi kufamba. Pane pendira kuti musvike. but pane chamusati maita haleluya ndirakuunza firiji ndagodo asi magetsi kutesa pamenya hamuna magetsi isai magetsi ndone kuunza firiji haleluya ndozvikuri kutaurwa namwari panapa jesu achisangana nemukadzi wenei anoti amai nyararai haatange nekumutsa mwana kuna anoringa shokwei chinotanga kunyaradzwa kwavo painoda kuchapta 7 Mai vanonzi mai nyararai. Kune vanorizira noti ko Jesu kari zvekunya kumutsa mwana kuti mai vanyarara. Kuri kubata pane nyaya. Asi Mwari haaiti zvinhu zvine shortcut. Chekutanga kuti mai nyararai. So God is saying credible nyararai. Hallelujah. Saka musaita mutsimo kuti mwari chikunzwa ika neproblem kuda kuti ndikuudze pano tanga imanyarara. Kunyarara kuita sei wadikani? It's following to God's principles. Wapinda maprinciples aMwari, Mwari anotaka kuita kuita zvekuonererwa newe wachikusimudza. Uchipinda madimensions akasiyana siyana. Chikonzero wabvuma kunyararidzika, wapinda maprinciples aMwari aanoda. Hallelujah. Amen and amen. Tine dzimwe shasha dzimwe dzadzaa kutaida. Vanotaya mwana kuti wakangwani. mari handina cash asi pane zvendinazvo ndauya nesuti ndizopa kuimba yenyu haleluya amen and amen tarirai chikomana chiya pafeeding of the 5000 anoporisa zvishoma chikafu chakanga chiri chake chekudya ari one asi paita kristu kuti jesu ada kufidha vanhu kuti vadye iye anoburisa zvishoma kuti tarirai ndine zvishoma izvi But look at the end takasara nezvingani. Danga ramba vachikita basket rakanyerere zvaiva ndai. Kwete. So now where do you put it? You release what you have so that you receive more. Hallelujah. Amen and amen. Tikutasira matestimony from this church matestimony mahombe kuti wadikani ndaifunga kuti mwari pandiri apa andisvitsa nyambisirwa pane pamwe paida kundisvitsa pandakadai ndikadai mwari akandisimudza wadika ndikaenda pane imwe nepo haleluya glory be unto god nekuti haambofa akanyarara vadikani if you tell me your problems if you do it for me i tell you i will let you down But if you do it for God's sake, He will never let you down or forsake you. So patiri kuita zvinhu zvese ngatizive kuti tiri kuitira Mwari, hamusi kuitira mufundisi, hamusi kuitira lay leader kuti akuone, hausi kuita PPR chair kuti akuone, but you are doing it for God's sake. Ukaitira for people's sake, prize yako agara uinayo, Mwari hapana chaanokupa. You get your prize from the people. Hallelujah. Wachiri pano amen. Wari kunakirwa neiyi ndati amen. Wari kuti ndenere mberi chingoti amen. Hallelujah. Ndiri kufara nekuti ndiri kuona zviso zvida kuachiva more things in their lives. Kusvika wadikati tasiparadzana nenyika hatizorori kuita basa ramwari. We will never rest to achieve greatness. I feel challenged when I look at the white skin, which is not white already. Though it's not white. It's not the uh, white skinned people, but it's not white. It's pink, isn't it? They are pink. This is not the we are black, but we are not black, we are brown. Hallelujah. I'm challenged because ukaona munhu ari kurarama izvozvi ane mhuri yake ari kurarama through mainvestment akaitwa nasekuru kare kare What are we doing? What are we doing as Greenbrook for the future generations? Are we preparing something for those who are to come after us? Or we are just doing for, for our sakes only? ndinorwadziwa kwazvo ndikuti mwana baba kana vana mai vanofa vanongoti mai vachifa baba vachifa vanotanga kutambura sezvinodii wabereki vangu vasina zvavaita

haleluya ameni ameni ndinoti ndakatarisa vamunangagwa vanotaura vanotaura zvavakataura zvavo but ndinotaura vakatarisa so ndinoti vari wega vari pesinari so waitarisa vakati chigaro chinova mugambe chinhu ndiri kuchida wachibva ndinofanira kuti ndipinde kundoda kutombotongawo zimbabwe chete

tanyora pasi vadikani we start working ndosaka kushoko ramwari richizotaura kuna james kuti kutenda kusina mabasa kunoita sei kwakafa zvinotenda dambudziko remunhu anokumhanyira kuya kuona i anomhanyira kuya kudhirivarensi chete asi kuchikoro kwacho kuti anopinde musikuru kudzidza hani kuti aendewo kuti mati kunoti kunoitwawo zveindichinazi haadi kusera ariko musazoshamisika vafundisi muchiona vanhu vakadaro koti mufundisi ini zvangu hazvisi kumbofamba chimbotanga vamabvunza kuti waitei kuti tiziva kuti hazvisi kufamba mufundisi zvangu hazvisi kufamba ndikukumbira shuwa kuti mukondiitiro munamato haleluya amen and amen ukatarisa dzinza rimwe narimwe lakuti mbotarisa dzinza rakwako kune mumwe munhu atori neproblem yekuti haanoda kukunongedza kuti baba munenge mune chikwambo tarisa kuti munhu iyeye nevhu yechikoro ichakambosvikwa inevhu yakaita sei chambori nacho chii hapana inongo dzega dzega a lazy person is very good at talking akaona vamwe vanhu zvavo zvichiita kuda kunzi i baba munoona muchiita nokomira vanenge vane tunhu chete haleluya wakashanda kudikani wangu He is working. You are not seeing here, but she is working there. Wakuya kana kuchenda kwenyu zviri nyore, panenge pashandwa wadikani kunobva kure. So let's work as a people. Let's do whatever in our capacity. Tinofanira kuti tiite kuti Mwari atiwanire nyasha muzuva ranhasi. Hallelujah. Amen and amen. Tinofanira kuita manyawi. Vatisi varume vakagara pakona. Ah, ndandakakona kwenda namfundisa. Namai vakagara pa. haleluya ngatiwaisei mukona nekuti vanodzamirwa unozoti chechi yekeribhoni toiitirei toudza mwari chii kuti chechi isimuke haleluya mukangoporawo naivo vanopora kana chida kuti munyaudziye unotoita kuti hiti yacho iwane ukanyima hita uko wakadziya munya wacho sokuti zvifambe dziisai Warm the furnace and you see what will happen. Hallelujah. Zvino dambudziko redu ndere kukanda kuda kumhanya kunokanda sausage pachi pabrysted pasina hit anokuchidzira ndisu haleluya hapana pamwe kundoona namba kusaudiri pake kuya kuno kuzokuchidzira kuno ndenge tiri koko mukaona moto subaka ino zvinotiisa hachiri kuchidzira isu kusaudiri pake saka pano pakurenibolo ndatadza kukwichidzira kuti zvifambe tikaona fenesi dzisi kupisa izvi toziva kuti timu riri baba risi kukwichidzira haleluya amen and amen ngazvisarire kwaari sisi pedu taita sei taita ndozvakaita dzibumbo mushuna maiti umani akati regai zvisarire kuna erisha ini pangu ndaita sei ndaita unoisa munhu pakona pekuti anoomerwa kuti zvino ndochiita sei Hallelujah. Amen and amen. Tarisa zvaita Solomon. Solomon aisa Mwari mukona. Nekuti kana Mwari achazosara uziva kuti inoita sei. If you read Second Chronicles chapter 5 to chapter 6, you'll be shocked. Solomon anovaka temberi ari one. Kwete zvatinoita kuti umwe aunza bhegi resimende, umwe aunza rata hwani, umwe aunza ten dollars. Akavaka ari hwani, apedza kuvaka temberi, obva adediketa temberi kuna Mwari. Paakauya nemombe ngani, 20,000 mombe chete, kuzotenda Mwari kuti ndakavaka chechi yenyu. mbudzi nehwaya yateka we more than 600000 after that tasa kuti mwari akakuita ese haleluya amen and amen ndomamuzosoko chiti ndiyedzei muone kuti handizarure here makomborero edenga pane pakamira padekisomudikane kuti uraize above hallelujah so in summary ndati divide divide kukureva kuti you must equate everything isa ruoko pane chose chinodikanwa mucheche yamwari usamire nechinhu chimwe chete hallelujah amen and amen Let's divide. Let's have our force, eh, our, our hopes, our goals set. Taseta ma goals edu, then we work upon the goals. Sashamisike kuona, handishamisiki ndikaona ivi Dr. Reverend Machika wachika wanoenda kuchikoro. Wani chinhu chawanenge waona chaoda kuachiva. Hobho watarisa kuti ndichava chimwe ndinofanira kudzokera futi kumabhuku. Emotions but zvavari Dr. Kare nekungoerenga mabhuku vachazvidii? There is something you are not seeing he has seen in the future he wants to achieve. So he is trying to get it there. Hallelujah. Amen and amen. No wonder why you cannot like Ladder. achienda kumadziro emba ada kuenda pamusoro pemba that's why arikutora lati chiri kutanga hakusi kuenda pamusoro pemba but kuona chiri pamusoro pemba chida kutorwa but how to get it there you take a ladder to climb to get it there so take your time take your offering take your appreciation climb on it come to the altar and you achieve your goal mazuva ose mwari vakatendeka wakamboedza zvese wadikani vamwe mukatomboenda kumaextra lesson outside united methodist kunoedza kuti zvifambe but ndavana shoko riri very simple riri kuda iwe personally to take the initiative and start acting upon your goals zvitarise paugere pako nyatsocherechedza chauri kusarira pauri kusarira usasarira famba nezvese try everything in your capacity then in the end you shall see how god will raise you up zvisimukane tsoka dzedu rakusvika panguva yatira kuti mwari ndakutonamata personal i mainly believe in personal deliverance wanouya wazobatira pamusoro but iwe une chako chavaita haleluya tese tichisimuka the shunamite woman Akatanga haasi muprofita waMwari kuya kwaari, asi akatanga ndiye kuapurocha munhu waMwari nekutanga kumupa chikafu. Haaperi pakuti ndamufidha everyday achikura, but anotora an extra mile to build a room for him and finish the room for him. Hallelujah. Tikapfuurira nayo mberi vhesi munozoona kumberi zvakaitika. asi hazvida kupfuurira nekuti hazvida kupfuurira munguva inoda kuti panyaya iri kuda kuda kuperera pano thats why mukuna hebrew chapter 11 verse 6 iri kuti iyo you cannot please pachiri munoti iyo you cannot please god without faith hatigoni kufadza mwari kana tiri vanhu vasingatendi So takusvika pamukuwo yetokuti Mwari, we know we have failed to achieve so many things in our life. Taifunga kuti pamwe pane chikwambo chikutibata. Taifunga kuti pamwe pane dhimoni riri kuramba richititeverera. Pane ari kukonzeresa but ini wacho ndine zvandakafoira. Hallelujah. Don't start blaming someone.

my resources, equally divide my time, equally divide what is around me for the glory of the Lord. Ndisamira nechinhu chimwe chete, but ndimire nezvese. Tipinde munguva yekunamata vadikani. Mangwanani ano Mwari ada kutisunungura tiende pane imwe level. Umwe namumwe chibva kusvika paunorevesa kuti Mwari, remember me.